Dann äh, so mir ech villmools Merci fir Är Präsenz. Äh, et ass gutt, äh, dass Der komm sidd. Mir hunn alt erëm en, äh, en, e Problem an eisem Secteur. Mir hate lo gemengt, äh, et kéim e bësse Rou an de Gesondheets a Fleegesecteur hei zu Lëtzebuerg. Mir haten eis gefreet, dass mer en Ofschloss fonnt hu vun deenen zwee ganz grouse sektorielle Kollektivverträg FHL an SAS. Wéi Der wësst, mir hunn do jorelaang gekämpft dofir, gestridden dofir. Mir hunn, hate ganz haart Kollektivvertragsverhandlungen a mir sinn zu engem Ofschloss komm am Juni dëst Joer vum FHL-Vertrag vun de Spideeler. an am August dëst Joer vum SAS-Vertrag vum Fleegersozialsecteur. Dat hutt Der matkritt, dat war jo net esou ni vue ni connu duerchgaangen. Dat huet ee jo matkritt. Mir hate vill Sträit mat den Arbeitgeberverbänn an deenen zwee Secteuren. Mir haten dat Ganzt huet iwwer zwee Joer herno konkret gedauert, wat d'Kollektivvertragsverhandlungen ubelaangt. Mir haten eng ganz grouss Mobilisatioun an der Stad d'lescht Joer mat enger riseger Manif. Mir hunn also wierklech vill dofir misste maachen, dass et esouwäit kënnt, dass mer dat da kritt hunn, wat mer kritt hunn. Deen Accord, deen do fonnt ginn ass an deenen zwee Secteuren, ech erënnere nach eng Kéier kuerz drun, mee Dir wësst haaptsächlech, ëm wat et geet, berout dodropper, dass mer, an dat ass, mengen ech, dat Wichtegst, dat ass e bëssen d'Réckgrat vum Secteur, vun den zwee an och vun deene Kollektivverträg a vun den Aarbechts a Lounbedingungen, dass dat öffentlech Déngschleeschtungsberäicher sinn. An dat si Secteuren, wou en Déngscht um Mënsch gemeet gëtt a wou Lëtzebuerg eigentlech ëmmer dofir stoung a steet, datt dat Déngschter sinn, déi jiddwereen hei, onofhängeg vu senger perséinlecher Situatioun, materieller a sozialer Situatioun, d'selwecht soll kënnen dovunner profitéieren an datt déi da mat eisen ëffentleche Gelder, mat eise Steiergelder an eise Cotisatioune vun eis alleguerte finanzéiert ginn. Dat ass de. Den e wichtege Prinzip vun deenen, vun deenen Trägeren do a vun deenen Haiser, déi an dese Secteure beschäftegt sinn, elo hu mer dee Prinzip och an dem Kollektivverträg verankert, dat wësst Der och, dat heescht, mir hunn iwwert een Artikel an deenen zwee Verträg e Parallelismus zu den Aarbechts a Lounbedingunge vun der Fonction publique hei zu Lëtzebuerg. Mir hunn also keng, dat si keng Staatsbeamten, dat si Salariéen, awer si hunn, Aarbechts a Lounbedingungen, déi sech ëmmer parallel zu deenen entwéckele vun de Staatsbeamten hei zu Lëtzebuerg. An dat ass dat, wat am Juni an am August respektiv duerchgaangen ass a wat passéiert ass. Mir hunn also en Accord, deen am Fong net méi ass wéi eng Ëmsetzung vun deem Accord, deen 2015 beim Stat passéiert ass, mee dee fir eise Secteur awer ultrawichteg war, well dat ass en Accord, wou endlech eng Opwäertung passéiert ass vun de Gehälter vun deene Beruffer, déi d'Kärgeschäft wierklech aus deem Secteur sinn, dat heescht den Infirmier, den Infirmier spécialisé, den Éducateur an den Éducateur gradué, ware ganz laang Beruffer, déi falsch aklasséiert waren. Ech ginn net méi op deen Dossier an, well mir si wierklech frou, datt en ofgeschloss ass, deen ass fäerdeg, mee déi hunn ëmmer. vill manner verdingt wéi aner gläichwäerteg Beruffer, déi d'selwecht laang an d'Schoul gaange sinn, loosse mer esou soen, déi dee selwechten schouleschen Ofschloss hunn. Dat heescht, dat hu mer erakritt an déi zwee Verträg, dass mer elo eng kohärent Gehältertabell hunn, dass mer elo gläich Bezuelung no gläichwäertegem Diplom hunn. An duerfir hu mer eebe gehofft, elo gëtt et e bësse besser, elo gëtt alles besser an elo gëtt et roueg an elo hu mer eng vun den Haaptfuerderunge vun de Beschäftegten aus deem aus dem Secteur doduerch an no deem laange Wee. An bon, dofir si mer ëmsou méi schockéiert driwwer, dass dann, dass mer da gewuer gi sinn, relativ séier no der Ënnerschrëft vun deenen zwee Verträg, dass verschidden Employeuren hei am Land de Vertrag net wëlle respektéieren an deen net wëllen ausbezuelen, dat heescht de Leit net hir Pai an och hir Aarbechtsbedingunge wëllen zegutt ginn, déi also ginn, déi hinnen zegutt stinn. Et geet konkret ëm de Maison-de-soins-Beräich, also just ëm d'Maison de soins an dësem Fall. Et si fënnef Maisons de soins an eises Wëssens elo, déi de Moment dat dote praktizéieren. Mir wëssen och net firwat, also dass Et gëtt guer keng Erklärung, et ass och net méi nozevollzéieren. Mir wëssen och net, ob dat eng kollektiv Aktioun ass vun deene fënnef Employeuren oder individuell Initiative vun deenen Haiser. Mir hunn déi fënnef Haiser, ech soen Iech se eng Kéier, dat ass de Parc du Troisième Âge vu Bartreng, dat sinn déi zwee Hospices civilen aus der Stad Lëtzebuerg, Hamm a Pafendall, dat ass de Grupp Zitha Senior, An do sinn dräi Haiser drënner, Péiteng, Consdorf an de Saint-Jean-de-la-Croix. An dat ass natierlech un der Spëtzt eist Haus, wou mer schonn e puermol am Konflikt waren, zu Beetebuerg, d'Maison de soins vu Sodexo. An an déi Employeuren hunn, also da musst Der wëssen, datt wat den FHL-Vertrag ubelaangt, gouf et eng éischt Ausbezuelung am August. Dat war awer nëmmen eng Primm, nëmmen, et war eng Primm, eng Retroaktivitéit, déi do ausbezuelt huet misste ginn. An, an déi Haiser do, déi Leit do hu se net kritt. Do hu mer jo scho gemierkt, oh, do fänkt et un Problemer ze ginn. An dee Moment hu mer eis awer absolut net konnte virstellen, dass dat elo bedeit, si kréie wierklech de gesamte Kollektivvertrag net. Dat war wahrscheinlech eng Konta, also an eisen Aen eng Kontabilitéitsfro, eng Trésorerie, do ass iergendeppes net riit gaangen, si kruten net dat, wat se hätte sollte kréien an deem Moment, wou se et hätte sollte kréien. Mir hunn awer dunn ab August ugefaangen, Drock ze maachen, mir hu Fluchblieder an den Haiser verdeelt, mir hunn deenen Direktiounen do matgedeelt, Hei kommt guer net op d'Idee, Mä dat net, dat ass elo eng ganz, ganz, ganz schlecht Idee, wann Der mengt, Dir kéint de ganze Kollektivvertrag net applizéieren. Mir hu beim zoustännege Minister intervenéiert. Mir hu gesot, den all deenen Arbeitgeber, Wann Der wierklech mengt, dat do wëllen duerchzezéien, da gëtt et erëm haart an da gëtt et erëm eng Kéier e Sozialkonflikt. An et ass elo net am Interesse vum Secteur, elo erëm eng Kéier wëlle willkürlech a wierklech ouni ouni iergend e Grond do erëm e Konflikt eraus ze provozéieren, an awer mir missten deen agoen. Mir géifen dann mobiliséieren, mat allem wat Der kennt, mat eise Moyen, a mir géifen och juristesch all Moyen envisagéieren, déi mer hunn, fir dogéint virzegoen. A mir géifen also dee gesamte Wee maachen, dee mer ëmmer man an dee mer och an deem Fall Sodexo am Ufank vun dësem Joer scho gemeet hunn. An trotzdeem ass et dann esou, dass ab Oktober ass am FHL e Kollektivvertrag Déi nei Pai geschëlt, dat heescht déi opgewäerte Karriär do ass da geschëlt. Déi hätt elo misste mat dem Oktoberloun dann, hätten déi Leit hei missten an déi nei Karriär kommen. An elo hu mer d'Oktoberpai a mir hunn d'Paiziedelen a mir gesinn, dass dat net geschitt ass. Dat heescht, mir mussen dann elo fest domadder rechnen, dass déi Employeuren do wierklech wëllen drop erausprovozéieren, dass et alt erëm zu engem Eclat hei kënnt. Mir hunn Dann Enn Oktober e Bréif un déi eenzel Arbeitgeber gemeet, wou mer gesot hunn, hei, dat ass eng Sommation de payer, Dir hei, Dir bezuelt dat elo, well dat ass dû, dat ass, Dir musst dat bezuelen, dat ass jo elo kee Choix, et ass jo net à la carte, wat ee sech hei erausseecht. A well, wann Der dat net maacht, da gi mer all weider Schrëtter an da gi mer op d'Geriicht an mir ginn op d'Strooss an da gëtt dat doten op der Place publique debattéiert. A mir kruten do nëmmen eng eenzeg Äntwert vun deenen Haiser, an dat ass nach eng ganz lapidar Äntwert, déi seet, datt se dat eben decidéiert hunn, net ze bezuelen, also net aus, net unzewenden. An esou si mer dann elo erëm an der Situatioun, datt mer, datt mer do mussen Drock maachen a mat deene Mëttele schaffen, déi mer kënnen, déi mer hunn. Mir mussen. Mir wéilten eis am léifsten elo erëm eng Kéier e bëssen op déi Bewunner konzentréieren an op deen Job, deen hei gemeet gëtt. Dir wësst, déi Leit, déi an deene Secteure schaffen, wann déi an esou e Konflikt gedriwwe ginn, ass dat, ass dat ganz haart an dat heescht, dat ass wierklech wäit gaangen. Dat ass vläicht nach méi schwéier wéi an engem Industriebetrib, wou een um Band steet a wou een eppes produzéiert. An hei schafft een um Mënsch an Dat sinn alles Leit, déi dee Beruff mat Engagement a mat Léift maachen. An et nervt eis och, datt mer elo erëm eng Kéier mussen an eng Situatioun kommen, wou mer hei och de Bewunner net an eis net dodrobber kënne konzentréieren, deen esou ze fleege wéi déi Leit et ebe gäre maachen. Mir erënneren och hei un dee Fall Sodexo, dee mer am Februar haten. Dir hutt deen alleguerten de près suivéiert, Dir wësst, wéi skandaléis dat do ofgelaf ass. Dat ass dann ee vun deene fënnef Arbeitgeber do, deen eis zënter eigentlech Jore mat deem Problem do belaascht. Hie probéiert zënter Joren ëmmer erëm, de Leit dee Vertrag do, dee Kollektivvertrag do ewechzehuelen. Geet awer net, geléngt dem jo och net. A mir maan dann ëmmer erëm Drock an dann hu mer Aktiounen an dann hält en op. An dat huet sech zougespëtzt d'lescht Joer. Enn 2016 ass deen Employeur erëm eng Kéier higaangen, fir d'x-te Kéier, an huet de Leit gesot, Hei lauschtert, mir wëllen iech aus dem Kollektivvertrag eraus. D'Leit hunn erëm gesot, Hei lauschtert, nee, mir wëllen dat net, mir hunn der dat scho gesot, mir wëllen dat net. An dunn huet en et eben nëmme op déi ganz léif Tour gemeet an ass Drock gemeet ginn, mega Drock gemeet ginn op d'Leit, dass se dat missten akzeptéieren, fräiwëlleg. D'Leit waren immens staark, d'Leit waren super mobiliséiert an déi hunn sech wierklech gewiert an déi hunn dat jo net zougelooss. An dunn ass et esou wäit komm wéi et komm ass. Do hu mir d'Schlichtungsamt mam Dossier befaasst. Dir wësst, datt mer hei zu Lëtzebuerg mussen iwwert den Office national de conciliation fuere fir kënnen d'Streikrecht ze hunn. Dat gi jo dann Délaiën, déi iwwert d'Gesetz fixéiert sinn. Mir sinn op d'Schlichtung gaange mat engem Litige collectif, wat net oft passéiert hei am Land. Normalerweis ass et jo eng Kollektivvertragsverhandlung, déi gescheitert ass. déi op der Schlichtung lant. Hei war et jo am Fong keng Verhandlung, hei war et e Litige collectif op der op der Applikatioun vun den Aarbechts a Lounbedingunge vun de Leit. Mir sinn op déi Schlichtung gaangen a während der lafender Schlichtungsprozedur huet d'Direktioun decidéiert, wëllen e Sozialplang ze maachen an iwwer 6 Leit ze entloossen. An dat ass du jamais vu, dat ass nach ni ginn an et war esou horrend, dass op der Schlichtung vun den Assesseure vu béide Säiten a vum President vun der Schlichtung decidéiert ginn ass, datt fréizäiteg d'Richtung ofgebrach gëtt an eis d'Streikrecht zougeschwat ginn ass. Dat ass et eigentlech och nach ni ginn, well et ass ëmmer den Délai, dee gesetzlechen, deen ofleeft an dann huet een eréischt d'Streikrecht. Mee hei hu se den Délai anticipéiert, si hu gesot, hei, nee, esou net, wann en Employeur esou verréckt higeet, an enger lafender Schlichtungsprozedur op engem Litige collectif mat Entloossunge menacéiert, dann ass hei en Échec, dann deklaréiere mir hei den Échec vun der Conciliatioun an dann hutt Dir d'Streikrecht. Mir haten de Streik geplangt, an Dir wësst dat och, dee stoung an. Déi Leit waren ultra bereet a mir waren och bereet a mir haten alles preparéiert a mir waren, mir haten eis Stänn a mir haten alles, alles prett an sollt den Dënschdes, den 21. Februar lassgoen. Just ier mer dann annoncéiert hunn, mir ginn an de Streik, a wou bemol gespuert ginn ass, déi maachen dat, déi zéien dat duerch an déi huelen dat eescht, ass ugefaange ginn e bëssen erëm den Dialog mat eis oprecht ze huelen. An do ass och de Minister intervenéiert vun der Sécurité sociale, an Dir erënnert Iech, deen hu mer dunn an enger Tripartite Konstellatioun, dat heescht zwëschent de Regierungsvertrieder an der Form vum Minister Romain Schneider an dem Betrib Sodexo an dem OGBL an senge Leit en Accord fonnt, an deen ass jo da schrëftlech festgehale ginn, dass d'Regierung do intervenéiert an dann duerfir awer och verlaangt, dass Sodexo keng Leit entléisst an dass Sodexo de Leit hir Konditiounen oprechterhält an dass den OGBL en Counterpartie dann natierlech net streike geet a keng Aktioune mécht. Dat war en Deal ënner dräi Partner, ënner dräi Acteuren, dee mer am Februar dëses Joers fonnt hunn. An et war wierklech kuerz vru Ladenschluss, well et war freides owes ass den Accord fonnt ginn a mir sollten dënschdes lassleeën. Mir hunn alles, mir hunn d'Zopp missten ofbestellen. Esou. An do hu mer an deem Moment, wou deen Duerchbroch koum, hu mir geduet, dat wär elo gutt. Dat Thema wär e bësse vum Dësch. Also mir hu wierklech net domat gerechent. A wann een eis, wann een eis haut den, wann een eis den 21 Februar gesot hätt, wat haut lass ass, dann hätte mär gestreikt an dann hätte mär net eis op iergendeppes verlooss. An haut seet ee sech bal, Schued, dass et net, dass mer et net dozou komme gelooss hu well de Message ass offensichtlech hei net verstane ginn. A mir wëssen net, wat hei verschidden Arbeitgeber beweegt. An et huet och kee Wäert ze spekuléieren iwwer de Psychogramm vu verschiddene Leit. Mee hei si Leit, déi net verstanen hunn, wat passéiert ass. An hei war e ganze Betrib, deen op der Strooss war, dee prett war, seng Aarbecht nidderzeleeën, seng Patienten, seng Bewunner, déi en all Dag fleegt, do ze soen, Hei, lauschter, moi sinn ech net do, fir mäin Job un där ze maachen. An dat ass am Februar vun dësem Joer passéiert. An elo, e puer Méint duerno, Zack, den nächsten, den nächste Fall an genau déi selwecht Argumentatioun a genau dee selwechte Problem. Einfach net ze gleewen. Mir wëssen net, wéi et, wéi et dozou, wéi et dozou ka kommen. Mir hunn deemools, wéi gesot, d'Regierung huet sech ageschalt, de Romain Schneider huet am, also den Accord kennt Der och, Dir hutt deen deemools kritt, dee war an d'Press gaangen, zwëschent deenen dräi, wou den wou och do stoung, de Minister Romain Schneider stellvertriedend fir d'Regierung sicht hei eng Léisung, an eng Léisung, déi erméiglecht, dass, hei steet et, permettant de pérenniser durablement la situation financière de la maison de soins de Sodexo. Dat heescht, wierklech kucken, net eng Léisung an deem Moment ze fannen, mee eppes, wat op Dauer dee Problem do soll léisen. An do hu mer, wou dat hei erëm lassgaangen ass, hu mer Kontakt opgeholl mam Romain Schneider. Mir haten och eng Entrevue mat him zu anere Sujete, wou Der och dobäi waart, wou mer iwwer déi 52 Woche geschwat hunn an esou weider, wou mer en och drop ugeschwat hunn, wou hee confirméiert huet, hee steet zu deem Accord. An dat ass jo elo mol scho wichteg. Dat heescht, mir hunn eng Ausso vun engem Regierungsvertrieder, deen ëmmer nach zu deene Kollektivverträg do steet, deen och nach zu deem Accord vum Februar steet. Mir haten d'Regierung an dësem Fall, an dësem Dossier, wësst Der och, datt mer am Accord zwëschent der Regierung an de Gewerkschaften vum November 2014, dee groussen nationalen Accord, och dra stoen haten, datt d'Regierung schwaarz op wäiss sech bekannt huet, datt d'Kollektivverträg mussen ëmgesat ginn, datt d'Carrièrë mussen opgewäert ginn, an dat huet se jo duerchgezu bis zum Schluss, an och am Konflikt herno, wou mer wierklech an der heisser Phase waren, si jo eenzel Ministeren un d'Press gaangen, un de Mikro gaangen an hu gesot, hei mir soen dat a mir stinn dozou, de Staat garantéiert d'Finanzéierung vun deene Carrièren, d'Sue sinn do an et gëtt och kee Grond haut dat elo a Fro ze stellen. sou dass mer do op deem Punkt eigentlech Confirmatioun kritt hu vun deem, wat de Leit zegutt steet. Dat heescht, et ass elo e Problem, deen, dee vu Patronatssäit héichgeruff gëtt, en ass an eisen Aen iwwerflëssendeg, en ass wierklech inakzeptabel a mir fuerderen se einfach op, dat elo sinn ze loossen an de Leit hir Paien ze bezuelen an alles, wat dozou gehéiert. Ech soen ëmmer Paie, mee et geet jo ëm de ganzen, de ganze Kollektivvertrag. Wa se dat net maachen, da gi mer eebe weider an da komme mer eeben an dee Sozialkonflikt, dee mer, dee mer mussen dann ukënnegen. Mir hunn, mir hunn eng Rei Aktioune geplangt. Dir wësst, datt mer net kënnen ëmmer den Effet surprise do erausloossen, andeems mer soen, dann an da sti mer do an do, mee Dir wësst och, datt mer kreativ do sinn. Mir hunn Aktioune geplangt, wou mer d'Leit informéiere wäerten an den eenzelen Haiser. Mee wichteg an dësem Fall ass och, datt mer wëllen, déi breet Ëffentlechkeet sensibiliséiere mat dem Sujet. An dat hu mer och ëmmer gemeet am Secteur, well mer jo soen, dat ass e Secteur, deen esou wichteg ass fir d'Gesellschaft. Mir ginn alleguerten iergendswann doduerch, jidderee kennt een, deen eng Kéier ee gebraucht huet, eng Maison de soins gebraucht huet. An duerfir menge mir och, dass et wichteg ass, dass d'Leit dobausse wëssen, wat mat deenen ëffentleche Gelder hei an dëse Secteure passéiert an dass déi eben net do landen, wou se solle landen a wou d'Regierung sech och engagéiert huet, dass se solle landen. Dat heescht, mir wäerten Aktiounen hunn, wou mer d'breet Ëffentlechkeet mobiliséieren oder sensibiliséieren. Mir wäerten an den Haiser Aktiounen hunn. Mir wäerten deeselwechte Wee goe mat der, mat dem Office national de conciliation wéi deemools mat Sodexo a wäerten och all aner Weeër goen, déi dann do néideg sinn. Mir wäerten, ech soen dat och direkt, well déi Fro ëmmer kënnt, mir suergen ëmmer dofir, datt de Patienten oder de Bewunner oder den Usageren oder de Clienten oder wéi een se och wëll nennen, näischt geschitt. Dat hu mer och virum annoncéierte Streik an Devise gesot, Sodexo. Mir hunn ëmmer dofir gesuergt a mir hunn Eigentlech au contraire eng ganz grouss Ënnerstëtzung vun deeër Säit. Mir haten ëmmer d'Solidaritéit vun de Bewunner an hire Famillen, dat wësst Der och. Mir hu se och an dësem Fall. Déi sinn och einfach frou, wa Rou dran ass an déi hunn es och sat, dass hei ëmmer erëm domadder gespillt gëtt a spekuléiert gëtt. A mir erlaben et och net, dass elo erëm eng Kéier gesot gëtt, wa si hei eppes fuerderen, da mussen d'Leit dofir blechen an da ginn d'Pensiounspräisser an d'Lut. Well dat ass net wouer. Dat ass, dat ass einfach eng puer Ligen, well d'Gelder gi wéi gesot vu, vum Stat zur Verfügung gestallt fir dee Secteur ze finanzéieren an de Stat seet, dat ass alles do wat néideg ass fir deene Leit hir Pai ze garantéieren. An duerfir, och dofir suerge mer. Mir hunn éischter do d'Ënnerstëtzung wéi de Contraire. An dat soll och keen eis falsch maachen, sou dass mer Iech dat elo emol haut wollte matdeelen an dass et eis wichteg ass, dass Der eis weider suivéiert hei an den Dossier och bréngt, de Leit nobréngt, wa mer elo an déi konkret Ëmsetzung vun den Aktioune ginn.